איינע פון די זאכן וואס א מענטש מוטשעט זיך אסאך מאל איז, מען רופט עס היינט אידענטיטי קרייסיס, א מענטש ווייסט נישט ווער ער איז, וואס ער איז, וואס דארף ער טון, און א מענטש איז זייער שווער צו וויסן וואס און ווען ער דארף טון און ווי אזוי, ווען ער ווייסט נישט ווער ער איז אליינס. וואס הייסט ער ווייסט נישט ווער ער איז? לאמיר עס אויסשמועסן. יא, ער הייסט יענקל. דאס ארבעט ער, דאס איז זיין ווייב, דאס זענען זיינע קינדער. אבער ער ווייסט נישט ווער ער איז באמת. מענטשן זוכן צו אנטלויפן פון די קשיא בכלל ווער ביסטו? ווער בין איך? און רוב לעבן אנטלויפט מען דערפון. די קשיא קומט כסדר אויף יעדע מאל ס'מאכט זיך עפעס צו א שוועריקייט צו א גוטע זאך, ווער בין איך באמת און וואס וויל איך? בין איך צופרידן? וואס מאכט מיך צופרידן אין לעבן? וואס מאכט מיך פרייליך? וואס האב איך ליב צו טון? און במילא די וועג צו אנטלויפן פון דעם איז אז מען פאוקעסט נישט אויף דעם. מען פארט אויף וואקעישן אפאר וואכן אזוי האט מען נישט, דארף מען נישט דילן מיט די פראבלעם. ווען מען קומט צוריק צוויי וואכן שפעטער פארט מען שוין ווייטער, מקומות הקדושים. מען גייט פארן. צו טשיקאגא צו א רעסטוראנט עסן צוויי שעה און צוריקקומען, קען זיך עסן דא אבער אזוי פארט מען מען קומט מען גייט, ס'איז א מורא'דיגע מורא'דיגע זאך וויאזוי מענטשן שטופן דורך זייער לעבן ווייל זיי האבן מורא פון זיך אליינס קענען פון זעהן ווער זיי זענען, סאו ווער זעמער אונז טאקע? קודם לאמיר מאכן הקדמה און זעהן ווער אונז זעמער נישט. איינע פון די עיקר פראבלעמען וואס אונז האמיר, ווייל פארוואס אונז קען מען זיך נישט, איז אונז זעמיר צוגעוואוינט אזוי ווי אונז שמועסן מיט די לעצטע פאר שיעורים, אז זייער אסאך זאכן קומט פון דעם וואס מ'האט אונז אריינגעלייגט אלס קינד. אלס קינד האט מען אויפגעבויט אין אונז און אין יעדע מענטש אזוי. אונז האבן געשמועסט אונז זעמיר פרובירן אנדערש צו בויען אונזערע קינדער, אבער אלס קינד האט מען אונז אויפגעבויט אז איך האב נישט קיין אייגענע סעלף ווארט, איך בין נישט עפעס נאר אויב מענטשן אפראוון. ווען די קינד האט געזאגט עפעס א קיוט זאך, עפעס א זיסע דזשאוק, אה, יעדער איז אויף דערמיט און יעדער רעדט דערפון, פילט די קינד, ווען איך טו עפעס אינטערעסאנט, דעמאלטס האבן מענטשן הנאה, און ווען מענטשן האבן הנאה דעמאלטס איז מיר גוט. ווען א קינד עסט אויף אליינס, די מאמע זאגט אלע קינדער יעדער זאל זאגן יע ווייל יענקעלע האט אויפגעגעסן, סאו ווען איך עס אליינס איז נאך גארנישט, נאר ווען יעדער זאגט יע, סאו איך ווער נאר געבויט ווען יעדער קלאטשט פאר מיר, ווען ער קומט אהיים. מיט א שיינע טעסט, ער קומט אהיים מיט עפעס א שיינע זאך, אה, און ס'איז געווען א גרויסע מעמד, און מ'דארף עס היינט טון, מ'דארף מאכן פאר קינדער זיי זאלן וועלן, ממילא שטעלט מען צו גרויסע פרסים מיט גרויסע ענינים מיט גרויסע זאכן, אבער ס'ווערט ווייטער געבויט אין מיך אז מיין אידענטיטי איז. דאס וואס אנדערע זאגן אויף מיך. און פארדעם זוכט א מענטש כסדר זיין גאנץ לעבן וועלידעישן פון אנדערע. ער זוכט עפירמעישן, ער זוכט מ'זאל אים עפירמען, יא דו ביסט גוט. מענטשן זוכן א גאנץ לעבן מ'זאל קלאטשן פאר זיי. כ'מיין נישט דווקא קלאטשן, יעדער אויף א אנדערע וועג אבער. און אויב א מענטש איז אנגעוויזן אויף אנדערע מענטשן, וואס געשענט איז, די מינוט אנדערע מענטשן קוקן נישט אויף אים, זיי זענען שטיל, פילט ער זיך געטשאוקט, א גוט ווארט פון א צווייטן איז ממש ממש אקסידזשען פאר אים, אן דעם קען ער נישט לעבן, אויב איינער מאכט אים אוועק האט אים יענער אינגאנצן געהארגעט, וויפיל מאל זעען מיר אונז מענטשן, שוין איינער האט אים געזאגט עפעס א ווארט און ער איז יעצט אינגאנצן צוקלאפט, וואס איז געשען? ווער די? די ביסט געווארן עפעס א אנדערע מענטש ווייל יענער האט דיך געזאגט? יא, פארוואס? ווייל ער איז נאר א מענטש, אויב יענער זאגט אים אז ער איז גוט, די מינוט יענער זאגט אים אז נישט איז ער אויס מענטש, לאמיר עס מסביר זיין אביסל קלארער. ס'איז דא א גמרא, אינטערעסאנטע גמרא, פארציילט די גמרא אז הורדוס המלך האט געהאט פייגלעך וואס ער האט זיי געטרעינט צו רעדן. יונה הרדסאות, איין גרסה אין די גמרא איז יונה הדרסות און איינס איז יונה הרדסות. זאגט די גמרא מסכת חולין וואס איז יונה הרדסות? זאגט ער אז הרדס המלך האט געהאט געטרעינט פייגלעך זאלן רעדן, איין ווארט האבן זיי געקענט זאגן, וועלכע ווארט? קירי קירי, קיף איד רייש איד, קירי מיינט מלך, אדוני המלך. זאגט די גמרא הרדס האט צאמגעקויפט אסאך אסאך אזעלכע פייגלעך וואס ער האט געטרעינט, אנדערע זאגן דורך כישוף האט ער זיי אויסגעלערנט, און די גמרא זאגט אז ס'איז געשטאנען אויפן וועג פון זיין הויז אריין צו זיין פאלאץ איז געשטאנען זעכצן שורות מיט פייגלעך אזוי לאנג ווי א מיל, א מיל איז זייער לאנג, זעכצן שורות מיט פייגלעך יעדן טאג ווען ער האט אריבערגעוואקט, און די פייגלעך האבן אלע געשריגן קירי קירי אדוני המלך, מלך מלך, אזוי האט ער געטרעינט זיינע פייגלעך. איינער האט לעצטנס געזאגט אויף עפעס א געוויסע פלאץ איז געווען זעכצן שטאק פערענטשעס, כ'האב געשמייכלט, כ'האב דערמאנט פון די גמרא, הורדוס המלך האט אויפגעשטעלט זעכצן שטאק וואס מ'זאל שרייען פאר אים יחי המלך, פארציילט די גמרא, ר' כהנא פארציילט אז ער האט געזען די פייגלעך, זאגט זיך וויאזוי ס'קען זיין, ס'איז דאך איבערגעבליבן, זאגט ער און ס'איז געווען אמאל א מעשה, זאגט די גמרא דארט אין חולין, אז איינע פון די פייגלעך איז געווען שטיל, איינע פון די פייגלעך האט גארנישט געזאגט, און א צווייטער פייגל גיט אים אזא שטופ, רופט זיך אן צו אים, סימא, מיינט שוין געווען בלינד, דער רשע ביסט א שוטה אזוי ווי א בלינדער, שריי קירש, שריי מלך, פארוואס ביסטו שטיל? האט ער זיך אנגערופן צו אים, דער קירש איז ביי מיר א בירה, דער מלך איז ביי מיר איז ער א עבד, הארט דאס איז געווען א עבד, ביי מיר איז ער נישט קיין קעניג. זאגט די גמרא די עבדי הורדוס האבן עס געהערט און מען האט גענומען דעם פייגל און מען האט אים גע'שחט'ן, מען האט אים געהארגעט. אז זאגן אזא זאך, זאגן ער איז א עבד? רבותי וואס איז די הסבר אין דעם? זענען די מפרשים מסביר, א מענטש וואס ווייסט ווער ער איז דארף נישט האבן אז קיינער זאל אים זאגן ווער ער איז. נאכאמאל, יעדע מענטש האט ליב א גוט ווארט, יעדע מענטש דארף האבן מענטשן ארום זיך אין זיין לעבן, מ'וועט האבן אמאל א שמועס, די אייבערשטער האט באשאפן א מענטש ער זאל לעבן מיט אנדערע מענטשן און מ'דארף קענען לעבן, אבער ער איז נישט אויס מענטש אויב קיינער זאגט אים גארנישט, הורדוס ווייס מיר אונז אלע איז געווען א עבד בית חשמונאי ער איז נישט געווען א קעניג, ער איז נישט געווען פון די משפחת המלוכה. ער האט נאר איין טאג געהערט א קול וואס זאגט אז ווער ס'וועט יעצט אויפשטיין פון בית הורדוס וועט קענען ווערן קעניג, און ער האט געהארגעט יעדעם איינעם, יעדעם איינעם האט ער געהארגעט, גאנץ בית חשמונאי, געהארגעט גאנץ בית חשמונאי, אלע חשמונאים, די הייליגע חשמונאים. פון חנוכה מי כמוך בעולם השם אויסגעהארגעט נישט געבליבן קיין איינעם פון זיי, איין מיידל האט ער איבער געלאזט ווייל ער וויל דאך ווערן קעניג, אבער קעניג דארף מען זיין פון חשמונאי, ממילא גייט ער חתונה האבן מיט די מיידל, און אזוי, טאקע איידעם, נישט א זון, אבער ער פון משפחת המלוכה, ער פון די די די די רויעל בלאד, די מיידל האט געזען וואס הורדוס וויל טון, איז די מיידל ארויף געגאנגען אויפן דאך, און אויסגעשריגן הויך יעדער זאל הערן, אויב ס'עט קומען אמאל איינער און זאגן אז ער איז א אייניקל פון חשמונאים זאל מען וויסן אז ער איז א עבד, ווייל ס'נישט געבליבן קיינער פון בית חשמונאי נאר איין מיידל און די מיידל גייט יעצט שטארבן, און זי האט זיך אראפגעווארפן פונעם דאך און געהארגעט געווארן, מער איז נישט דא קיין אייניקל קיין דיסענדענט פון חשמונאי, זאגן חזל הארדעס האט גענומען די מיידל. ס'האט שוין נישט געלעבט. ער האט איר באשמירט, ער האט איר ארומגעלייגט, פאר זיבן יאר האט ער איר געהאלטן ביי זיך אין זיין פאלאץ, אז קיינער זאל נישט וויסן אז זי לעבט נישט, און אזוי קען ער זאגן פאר יעדעם כ'האב חתונה געהאט מיט א מיידל פון משפחת בית חשמונאי. הארדעס ווייסט אז עכט איז ער א עבד, ער מוז האבן פייגלעך, זאל עס זיין פייגלעך, ער מוז האבן חיות, ער מוז האבן באשעפענישן וואס זאלן אים יעדן טאג שרייען דו ביסט א מלך, דו ביסט א מלך, דו ביסט א מלך, ווייל אויב נישט איז ער נישט קיין מלך, ווייל בעצם איז ער נישט קיין מלך, א עכטע קעניג דארף דאס נישט. א עכטע קעניג איז א קעניג ווייל ער איז א קעניג, זאג יא זאג נישט, איך בין סיי ווי א קעניג, און אויב איין פייגל גייט זאגן ביסט א עבד, האט דאך דער פייגל אויסגעזאגט די גאנצע סוד, דער פייגל נישט נאר האט נישט געגעבן כבוד פאר דער מלך, דער פייגל האט צוגענומען זיין אידענטיטי, דער פייגל האט געזאגט די אמת אז דו ביסט עכט א עבד און דאס איז אמת אין זיינע אייגענע אויגן ממילא דארף מען הרג'נען דער פייגל. לאמיר גיין איין סטעפ ווייטער, אונז שטיי מיר יעצט פאר פורים, און יעדער איינער וואונדערט זיך, המן איז געקומען, און המן איז געווארן א גרויסע שר, משנה למלך אחשורוש, אחשורוש האט געזאגט אז שבע ועשרים עמי ומדינו, טויזענטער, מיליאנען מענטשן זאלן זיך בוקן צו אים, מיליאנען מענטשן, שטעלטס ענק פאר, עס איז נישט דא היינט אזא מציאות פון אזוי סאך כבוד, א מענטש גייט אויפן גאס, א בשר ודם, און מען בוקט זיך, ווי ער גייט, יעדער איינער, און ער וואוינט אין די הויפט שטאט, טויזענטער מענטשן וואוינען דארט, און יעדער בוקט זיך פאר אים. און מרדכי, איינער קריה משתחווה לו, מרדכי בוקט זיך נישט. המן זעט אז מרדכי בוקט זיך נישט, וימלא המן על מרדכי חיימא, גאון אויפגערעגט, און ער קען נישט ווייטער עקזיסטירן, וואס הייסט? מרדכי בוקט זיך נישט צו אים? וואס איז געשען? מיליאנען מענטשן בוקן זיך פאר דיר, מיליאנען מענטשן ווייסן ווער דו ביסט, האט זיך איינער נישט געבוקט, פארדעם גייט מען גיין און מען גייט זיך צאמזעצן, ער זעהט ר' אישתא ואת כל אוהביו, און ער רופט זיך נאך אן ווערטער ואת כל זה אינני שובה לי, אלעס איז מיר גארנישט ווערט אויב איין מענטש בוקט זיך נישט, וואס איז די הסבר אין דעם? וואס די הסבר? שטעלט זיך פאר ווען א מענטש דרייט זיך ארום און האט אלע קאוד איז דא איינער וואס ביקט זיך נישט. די תירוץ איז די זעלבע זאך, המן איז נישט געווען קיין שר, המן איז נישט געווען פון די קעניגליכע משפחה, המן איז געווען א ספר, המן זאגט די גמרא איז געווען א שערער אין כפר קרצים, א דארף, א דארפישע פועל געווען, ער איז געווען א שערער א בארבער פאר צוויי און צוואַנציק יאר. און זיין מהות איז נאך געווען אז איך בין א פשוט'ע פועל, איך בין א פשוט'ע שערער, איך בין נישט עכט כבוד, איך בין נישט עכט א מכובד'יגע מענטש. נאר וואס דען, יעדער וועט קומען און יעדער וועט זיך ביקן צו מיר, דעמאלט גיי איך פילן ווי איך בין א קעניג, איך בין א חשוב'ע מענטש, איך בין א משנה למלך. דער באנוצער קומט איינער. און בוקט זיך נישט, איינער וואס שרייט דו ביסט א עבד, דו ביסט א גארנישט, איז זיין גאנצע אידענטיטי אוועקגעגאנגען, ער איז מער גארנישט, ער האט אלעס פארלוירן, כל זה אינני שובה לי, רבותי א עכטע קעניג דארף נישט האבן מען זאל שרייען קעניג, א עכטע רבי דארף נישט האבן מען זאל אים זעצן דא אדער זעצן דארט, ער איז א רבי סיי ווי, די אלע וואס זענען נישט עכט, די פעלט אויס א עכטע מענטש רבותי. וואס ער איז א מענטש און ער ווייסט ווער ער איז און ער ווייסט וואס ער איז, דארף נישט האבן אז אנדערע מענטשן זאלן אים כסדר זאגן ווער ער איז, און ער ווערט נישט צוקלאפט און צובראכן ווען איינער האט אים יא עפעס געזאגט, ער גייט ווייטער ווייל ער איז נישט אנגעוויזן אויף אנדערע, וואס אין חובת הלבבות שטייט. ווען א מענטש וואס איז מיישם בטחונו בבני אדם גייט ער פארלירן אלעס וואס ער האט, ס'איז נישט עפעס א עונש, ס'איז א פשוט'ע מציאות, אויב דו ביסט נאר א מענטש ווייל דו פארלאזט דיך אויף אנדערע מענטשן, מארגן גייען זיי אויפהערן דיך זאגן, דיך קלאפן אויפן רוקן, מארגן גייען זיי נישט באקומען פון דיך וואס זיי דארפן און זיי גייען מער, און ממילא איז אלעס געענדיגט. א מענטש דארף האבן זיין שטארקייט, א מענטש דארף וויסן ווער ער איז, נישט קיין יונה האט די סועס. לאמיר גיין איין טריט ווייטער, די זעלבע משל, די זעלבע ענין, אחשורוש מאכט א סעודה הונדערט און אַכציק טעג, נאכדעם נאך זיבן טעג פאר שושן הבירה, יעדעם איינעם, אלע שרים, אלע פארטעמען פאר די גאנצע לאנד, יעדער קומט, אחשורוש איז קעניג שוין דריי יאר וואס ער איז קעניג, כשבט המלך אחשורוש על כסא מלכותו, בשנת שלש למלכותו, די דריטע יאר, און ער האט גערופן. ושתי זאל קומען און זי וויל נישט קומען, איז וואס? איז וואס? וועסטעך באלד אפ, וועסטעך באלד מסדר זיין מיט איר, וועסט אריין גיין אין א צימער, וועסטעך אויסשלאגן מיט איר, וועסט איר פרעגן פארוואס האסט נישט געוואלט קומען, מען גייט הרג'נען? וואס איז געשען? וחמסו בוער בו ויקצף המלך מאוד, וואס איז געשען? געוואלד און געשריגן. רבותי די גמרא זאגט אין מסכת מגילה, אחשורוש איז אויך נישט געווען א קעניג, ער איז נישט געווען פון די קעניגליכע משפחה, אחשורוש איז געווען א שומר ערבות הסיסים, ער איז געווען דער וואס האט געהיטן די שטאל פון די פערד ביי נבוכדנצר, בכלל נישט געווען פון די משפחה, בכלל נישט געווען קיין קעניג, ער איז געווען א פערדן שטאל היטער, אבער זיך אויפגעארבעט חתונה געהאט מיט איינעם וואס איז פון די בית המלוכה און ער איז געווארן א קעניג, אבער ער ווייסט נאך אלץ איך בין נישט עכט א קעניג, עס האט אים גענומען דריי יאר ביז ער האט געזעצן ער האט זיך געפילט ווי אה איך זיץ שוין על כסא מלכותו אבער נאך אלץ נישט קיין קעניג, איך דארף יעצט מאכן א סעודה פאר די גאנצע וועלט יעדער זאל קומען און יעדער זאל זען אז איך בין קעניג, איך גיי דיר האבן קליידער, איך גיי האבן בגדי כהונה, איך גיי האבן כלים פון גאלד און פון זילבער, מיתות בהד ושיש ודרבו סוחרות, אלעס צו פראוון אז איך בין א קעניג. רבותי, א עכטע עושר דארף נישט מאכן אזא אויפגעריסענע חתונה ווי מען רופט עס, נאר דער וואס איז נישט די עושר און ער דארף פראוון א פוינט, מאכט אזא סארט סעודה, מאכט אזא סארט זאך הונדערט און אַכציק טעג, ווען ס'איז געקומען די זיבעטע טאג, די שפיץ, אה, יעצט דארף שוין יעדער וויסן אז איך בין קעניג, אחשורוש טרינקט זיך אן אביסל, און ער שיקט רופן וושטי. און וושטי שיקט אים א מעסעדזש, זאגט די גמרא, וואס האט וושטי געשיקט? דו ביסט געווען א פשוטע שטאל ארבעטער, איך בין פון די משפחת המלוכה, מיין טאטע ווען ער פלעגט טרינקן האט ער געקענט זיך האלטן, דו טרינקסט אביסל און שוין געווארן שיכור. זאגט די ווילנא גאון אין פסוק שטייט ויקצוף המלך מאוד וחמסו בער ובועט צוויי זאכן איז געשען איינס ויקצוף המלך ער האט זיך אויפגערעגט פאר די שרים האט ער נישט געקענט זאגן אז איך בין אויפגערעגט ווייל זי האט מיר געשיקט דעם מעסעדזש דער מעסעדזש האקט מיך אונטער אינגאנצן ווייל ער קען דאך נישט גיין זאגן זי האט געזאגט איך בין א עבד. ממילא ויקצף המלך מאוד אז זי פאלגט נישט וואס הייסט אבער והחמסה בער ובו אינעווענדיג אין אים האט געברענט די מעסעדזש וואס זי געשיקט פארוואס די זעלבע זאך אחשורוש ווייסט עכט אז ער איז נישט קיין מלך ממילא אז ער ווייסט אז ער איז נישט קיין מלך מוז ער האבן יעדער זאל אים שרייען ביסט א מלך און די מינוט איינער גייט קומען און שרייען דו ביסט נישט מלך איז ער אויס מלך ממילא מוז מען יענעם הרג'נען צו עס זאל זיין א פייגל פון הורדוס, צו עס זאל זיין מרדכי הצדיק ביי המן, צו עס זאל זיין ושתי ביי אחשורוש די זעלבע זאך. דער סטייפלער שרייבט אין זיין ספר חיי עולם, זאגט דער סטייפלער, ער ברענגט ארויס די ענין אביסל, נישט פון די אלע משלים, אבער דער סטייפלער זאגט אז אונז האמער געזען אלעמאל, זאגט ער, די מזבוללים, אידן וואס האבן געוואלט זיך פירן ווי די גוים, ווען ס'איז געקומען צו די נעשאנעל זאך פון די לאנד, די טאג וואס דעמאלטס איז געווען א גרויסע ענין ביי די לאנד אדער די שפראך, זאגט ער זענען זיי געווען. שטערקער ווי די גוים אליינס. זאגט ער וואס איז פשט פון דעם? זאגט ער ווייל די אידן האבן עכט געפילט ווי אונז זעמיר נישט קיין בירגער, אונז זעמיר נישט קיין דייטשע בירגער און אונז זעמיר נישט קיין אונגערישע בירגער, און ס'איז טאקע אזוי, זיי זענען פרעמדע וואס זענען דא אנגעקומען און מארגן וועלן זיי נישט זיין דא, איז כדי צו ווייזן ניין איך בין יא געהעריג ככל הגוים האבן זיי געמוזט זיין שטערקער ווי יעדעם איינעם, דאס איז א וועג אזוי וויאזוי א מענטש טוט עס מיט א מורא'דיגע שטארקייט. סאו רבותי צוריק צו אונז, ווען א מענטש ווייסט ווער ער איז דארף ער נישט קיינער זאל אים אפראוון, ווערט ער נישט צוקלאפט פון יעדע ווארט וואס א מענטש זאגט אים, קען ער אנגיין, ער פילט זיך נישט טרעטענד ווען יענער באקומט כבוד, א מענטש וואס איז נאר דא ווייל אויב מען געבט מיך, איז ווען א צווייטער באקומט כבוד מיינט אז איך בין קלענער, איך קען זיכער נישט געבן כבוד פאר יענעם ווייל איך בין מער פון אים, איך קען נישט זיין קלענער פון אים, זאגט די הייליגע משנה איזי מכובד. המכבד את הבריות, ווער איז עכט א מכובד? איינער וואס דארף צוקומען צו כבוד פון אנדערע, זיי זאלן אים קאנפירמען, עפערמען אז ביסט א גרויסער מענטש, אזא איינער קען נישט מכבד זיין אנדערע. א עכטע מכובד איז המכבד את הבריות, דו זעסט אז ער קען מכבד זיין אנדערע, זעסטו וואסערע מענטש ער איז, זעסטו וויאזוי ער קען אנקומען, וויאזוי ער קען זיך אוועקשטעלן, אזוי האבן מיר באליידיגט אז די בדחן ביי די חתונה, כ'האב געזאגט עפעס שענערס אויף יענע שוואגערן אויף די שוואגערן אויף מיך נישט. יעדער איינער וואס ווערט באליידיגט, אונז קען מיר אלע אזעלכע מענטשן, יעדער איינער ווייסט אז דער בדחן לא ידע מימינו לשמאלו, ער ווייסט נישט ווער די מענטשן דא זענען. נעכטן איז איינער געזעצן אים אויפן טעלעפאן און אים געזאגט, איז ממילא וואס זאגט ער? ער זאגט עפעס איך בין א תלמיד חכם איך בין נישט איך בין א בעל חסד, ער ווייסט דאך גארנישט וואס סך הכל וואס מ'האט אים געזאגט. פארוואס ווערט א מענטש באליידיגט? פארוואס ווערט א מענטש פילט זיך געטראפן? מ'האט נישט אויף מיר געזאגט עפעס אזא שיינע זאך? ווייל ער לעבט אויף דעם וואס מען זאגט אויף אים, איז נישט קיין חילוק ווער ס'זאגט עס, נישט קיין חילוק צו יענער ווייסט אדער יענער ווייסט נישט, שוין פריער געשמועסט, פייגלעך קענען עס אויך זאגן, בעלי חיים וואס האבן נישט קיין שכל, זאל עס זיין די בדחן וואס זאל עס זאגן, זאל עס זיין קינדער וואס זאלן עס זאגן, איינער דארף עס זאגן, און אויב איינער זאגט עס נישט, און ער זאגט אויף אנדערע יא און אויף מיך נישט, ווער איך אויס מענטש? א עכטע געזונטע מענטש? וואס גייט מיך אן די בדחן וויפיל תיכף געווארן ווייניגער תלמיד חכם ווייל ער האט נישט געזאגט? אדער איך בין געווארן מער תלמיד חכם ווייל ער האט יא געזאגט, איך בין געווארן ווייניגער בעל חסד, א מענטש וואס איז עכט א מכובד טוט זאכן אויך וואס מענטשן ווייסן נישט, ער טוט אמאל עפעס פאר זיך אליינס, ער טוט א דבר טוב, א צווייטער טוט נאר א דבר טוב ווען מענטשן גייען רעדן, ווען מענטשן גייען וויסן דערפון, און יעדע זאך וואס ער טוט פארציילט ער פאר יעדעם. ווייל אויב נישט איז ער גארנישט, זיין גאנצע אידענטיטי איז מענטשן גייען וויסן איך האב עפעס געטון. רבי משה חיים זאנענפעלד האט געזאגט אמאל אז פינף מאל כבוד, פינף מאל די ווארט כבוד איז בגימטריא כסף. זאגט ער מ'דארף געבן פינף מאל כבוד פאר א מענטש כדי ארויסצונעמען פון אים א דאלער. א מענטש וואס איז באמת א בעל חסד, ער איז א בעל צדקה, ער פילט זיך גוט מיט זיך ווען ער געבט צדקה סתם אפילו קיינער ווייסט נישט. דאס אז מען דארף וויסן, מען דארף רעדן און מען דארף געבן א גרוש, דאס קומט פון די זעלבע זאך אז איך בין נאר גוט נישט אויף וואס איך טו, נאר ווען מענטשן זאגן מיך עפעס. אונז זעמער זייער אסאך מאל ביי מענטשן, נאך ס'איז דא עפעס א גרויסע זאך ביי זיי, זיי האבן חתונה געמאכט א קינד, אדער עפעס א גרויסע נסיעה, אדער עפעס א מעידזשער זאך, א נייע דירה מ'איז אריינגעגאנגען, נאכדעם פאלן זיי אביסל, ווערן אין א שלעכטע מאד, נאכדעם זענען זיי אין א בעד מאד. וואס איז געשען? סתם זאגט מען ווייל די עקסייטמענט איז געווען אזוי גרויס און ווען די עקסייטמענט איז אוועק געגאנגען איז מען געווארן א בעד מוד אבער ס'איז נישט וועגן דעם ס'איז זייער זייער פשוט פארוואס ס'איז דער מענטש בעצם ווייסט נישט ווער ער איז דער מענטש בעצם איז גארנישט איינע פון די זאכן וואס איך גיי יעצט זיין איז איך גיי מאכן אזא שיינע חתונה און יעדער איינער גייט צוקומען און מען גייט מיך זאגן ווי שיין ס'איז געווען און ווי געלונגען ס'איז געווען ווי באטעמט ס'איז געווען און די בדחן גייט רעדן און די זינגער גייט שפילן און דער גייט זאגן און דער און דעמאלטס גיי איך הערן דאס אלעס און ער ווייסט נאכנישט די און און ווען ער קומט נאך די חתונה און יעדער האט געזאגט און קיינער האט נישט געזאגט אדער אפילו מען האט יא געזאגט ס'איז גארנישט געשען ער איז געבליבן די זעלבע גארנישט ער איז געבליבן די זעלבע הורדוס ער איז געבליבן די זעלבע אחשורוש ער איז געבליבן די זעלבע נישט מעגליך אויב אזוי האט עס נישט קיין פשט ווערט ער צוקלאפט ווייל עפעס אויף וואס ער האט געהאפט ווי ער האט געפלאנט אנצוקומען איז נישט געשען. הנעלבים ואינם עולבים, ווער קען זיין א נעלב ואינו עולב? ער ווערט פארשעמט און ער פארשעמט נישט צוריק, נאר איינער וואס איז געזונט מיט זיך, איינער וואס איז נישט זיכער מיט זיך, ער ווייסט נישט ווער ער איז, ער סטראגלט נאך מיט זיך ווער איך בין, וואס איך בין, די מינוט איינער זאגט אים עפעס איז ער אויס מענטש, מוז ער נאטירליך צוריקגעבן, איינער וואס איז געזונט מיט זיך, ער ווייסט ווער ער איז, ער ווייסט וואס ער איז, אזא איינער ווערט נישט צובראכן, ער ווערט נישט פארלוירן, עליו הכסף האומר ויהבב כציץ השמש בגבירותו, וואס איז די חילוק פון שמש מיט ירח, די ירח די לבנה, און יעצט מאך קידוש, לבנה האט נישט קיין אייגענע אור, די לבנה האט נישט קיין אייגענע לעכטיגקייט, ער באקומט נאר א ריפלעקשאן פון די זון. א מענטש וואס האט נישט קיין אייגענע אור, ער פאר זיך האט זיך קיינמאל נישט אויפגעבויט ווער ער איז און וואס ער איז און אז ער איז עפעס פאר דעם וואס ער איז, אזא איינער איז א ירח און נישט קיין זון, איינער וואס ווייסט ווער ער איז, ער דארף נישט גארנישט קיינער זאל אים זאגן, ער שטייט נישט א גאנץ טאג און קוקט אין שפיגל ווער ער איז, ער ווייסט און איז זיכער מיט זיך, והבהב כצאת השמש בגבירותו, די זון האט א אייגענע אור, די זון האט א אייגענע לעכטיגקייט. די וועלט איז ביזי היינט א מענטש האט יא סעלף קאנפידענס אדער נישט, און צו קוקן וואס סעלף קאנפידענס מיינט, צו ער קען זיך אויפשטעלן און רעדן הויעך, צו עס איז דא א קופקע מיט מענטשן רופט ער זיך אן זיין מיינונג, נישט דאס איז סעלף קאנפידענס, מען לערנט היינט אויס פאר מענטשן האב נישט מורא גיי צו און דאווען פאר נאמען און שריי הויעך, נישט דאס איז סעלף קאנפידענס, סעלף קאנפידענס קען זיין א מענטש וואס איז זייער א שטילע מענטש אויך, סעלף קאנפידענס מיינט וואס אונז שמועסן מיר יעצט א מענטש וואס ווייסט זיין ערך עצמי, ער ווייסט ווער ער איז, ער ווייסט וואס ער איז, דעמאלטס איז ער קאנפידענט מיט זיך אליינס, אז א מענטש קען וואוינען אליינס, אז א מענטש קען אריבער גיין וואכן און חדשים אן דעם וואס מענטשן זאלן אים זאגן, און ער איז נאך אלץ שטארק מיט זיך. אונז האבן גערעדט פון המן אחשורוש, לאמיר א מינוט גיין צו יוסף הצדיק, יוסף הצדיק איז א זיבעצן יעריגע בחור, דורכגעגאנגען די שווערסטע צרות, זיין משפחה די ברודערס האבן אים פארקויפט און פארטריבן, געוואלט הרג'נען, ער קומט אן פוטיפר, מען ווארפט אים אריין דארט אין א תפיסה, ער בעט שוין ביי די שר המשכון די מאמך, ס'איז אריבער צוויי יאר, ער האט אים גארנישט געטון אין די צוויי יאר, אונז זעהן מיר נישט אין די פסוקים זאל שטיין וחמסו בארבו ויקצוב יוסף מאוד ויחר אפו, יוסף איז געגאנגען ווייטער. פארוואס? ווייל יוסף זאגט די פסוק ויהי השם את יוסף. יוסף זאגט, איך בין א שליח פונעם אייבערשטן. איך האב מיין תפקיד וואס איך דארף טון. ס'איז נישט אויב מיינע ברודערס גייען מיך געבן גערעכט, ס'איז נישט אויב פוטיפר גייט האלטן איך בין א קלוגע מענטש, ס'איז גארנישט. איך בין ווער איך בין ווייל. דאס איז מיין תפקיד, דאס וואס איך בין מיטן אייבערשטן, איז ער אלעמאל אין א מצב ווי ער איז מצליח, פרעה רופט אים ארויס, אפשר קענסטו מיך, איך האב געהערט דו זאגסט חלומות, בלא די, ס'איז נישט מיר, ס'איז די אייבערשטער, א מענטש וואס לעבט אז ער ווייסט, איך בין דא פאר א תפקיד, איך בין נישט דא פאר ווער איך בין, איך בין דא פאר א שליחות, מיין שליחות איז נישט וואס דער זאגט, מיין שליחות איז נישט וואס יענער זאגט, רבותי אין בית מדרש ווען א מענטש באקומט אמאל נישט די אויבן אן ווערט ער באליידיגט, איך געב א משל וואס איז נישט נוגע דא, אבער דער מענטש אמאל ווערט באליידיגט, א מענטש וואס קומט באזוך אינדערהיים און ער זעצט זיך אויבן אן ביי זיין דיינינג רום טיש, ער האט שוין אמאל געזען א מענטש זיך פילן גוט? אה, איך זיץ אויבן אן, געב א קוק, איך זיץ אויבן אן. פארוואס פילט ער נישט גוט ווען ער זיצט אויבן אן אזוי ווי ווען א מענטש זיצט אויבן אן ערגעץ ביי א צווייער שטאק? ווייל אינדערהיים טשעלענדזשט אים קיינער נישט, ער איז די טאטע און די טאטע באלאנגט דא, קיינער פרעגט נישט אפ זיין מהות אז ער איז די טאטע, ממילא דארף ער נישט פראוון פאר קיינעם יא איך בין די טאטע קוק איך זיץ אויבן אן. אבער דאס איז ווען ער איז א טאטע, ס'איז דא נעבעך מענטשן וואס פילן זיך אויך נישט ווי א טאטע, און אויב די קינד האט זיך נישט אויפגעשטעלט פאר אים, אדער די קינד האט נישט גערעדט צו אים, ווערט ער אויך אינגאנצן צובראכן. אבער דו ביסט א טאטע, די זיצן אויבן אן מיינט נישט אויבן אן, די זאגן און מען פאלגט דיך מיינט נישט געזאגט, ס'איז דאס איז וואס דיין דזשאב איז, א מענטש וואס ווייסט וואס זיין תפקיד איז, מען יא געזעצן מען נישט געזעצן, ביסט א תלמיד חכם ביסט א מגיד שיעור דו לערנסט פון שיעור, האבן דיך נישט געזעצט אויבן ביסטו יעצט ווייניגער מגיד שיעור, ביסטו יעצט ווייניגער. ניין איך מיין נישט מיר איך מיין נאר די כבוד התורה רבותי עס פעלט אביסל פון די ערנסקייט פון די שטארקייט פון די מענטש אליינס איך וויל צולייגן איין זאך אפשר אביסל א א שארפע מעשה אבער מען פארציילט רבי יעקב גארלינסקי האט אמאל פארציילט די מעשה ער האט עס געהערט יארן צוריק זאגט ער אבער עס איז א חסידישע מעשה מען דארף ארויסנעמען פון דעם אסאך האט ער געזאגט ווען די הייליגע פשיסחא איז נפטר געווארן רבינו פון פשיסחא איז נפטר געווארן. זיך צוטיילט די חסידות, א גרויס חלק איז געגאנגען צו קאצקער רבי, מער שארף מיט א נייע סארט הנהגה, הנהגה פון קאצק, און דאן געווען א חלק וואס איז געגאנגען צו רבי איציקל וואורקער, רבי איציקל וואורקער אויך געווען פון די גרויסע תלמידים פון רבינו מפשיסחא, א נאנטע חבר מיט די קאצקער רבי, און ער האט דעמאלטס אנגעהויבן פירן, עס איז געווען אסאך וואס זענען געגאנגען דארט, איז נישט געווען אזוי שארף, מער געווען מיט אהבת ישראל, מען האט ליב געהאט יעדעם, מען האט מקרב געווען יעדעם, עס איז געווען א אנדערע סארט הנהגה. די חסידים פון די קאצקער האבן נישט געקענט איבערטראגן אז ס'דא נאך איינער וואס האט דא ממשיך געווען, און ס'האט זיי געשטערט, אבער וואס קען מען טון. איין טאג פארט דורך א וואגן אין מארק אין א שטאט, און רבי איציקל וואורקער שטייט דארט, און ס'פארט א וואגן מיט חסידים צו די קאצקער רבי, און איינער פון זיי א שארפער חסיד, כדרך פון אמאל, געט זיך א רוף אן, און ער זעט רבי איציקל וואורקער שטיין דארט, געט זיך א רוף אן, אן קיין רעב, אן גארנישט, זאגט ער, ר' איציקל, וואס מאכסט דיך נאריש, שפילסט רעבע? קום ארויף אויפן וואגן, פאר מיט אונז צוזאמען צום רעבן אין קאצק, אונז פארן יעצט צום רעבן אין קאצק, טו דיך אויס די רישוואלקע און קום מיט מיט אונז קיין קאצק. איצקע וואלט איז געבליבן שטיל א מינוט, און ער גיט זיך א רוף אן צו אים, זאגט ער, לאמיך פארשטיין עפעס, האסט אמאל געזען ווען דריי מענטשן צוזאמען געווינען א לאטערי פון הונדערט טויזנט דאלער? א ריזיגע סכום, הונדערט טויזנט דאלער האבן זיי געוואנען. האסט אמאל געזען, די געלט איז גענוג פאר זיי צו לעבן, פאר זיי מיט זייערע קינדער און אייניקלעך. האסט אמאל געזען אז זיי זאלן זאגן, אה, אונז האבן גענוג געלט, לאמיר רופן א פערדע מענטש זאל זיך קומען צוטיילן מיט אונז פון די געלט, אונז האמיר דאך גענוג. ס'עס וועט קיינמאל נישט פאסירן. א מענטש געווינט א לאטערי האלט ער עס פאר זיך, דריי מענטשן צוזאמען האלטן זיי פאר זיך, זיי גייען נישט ברענגען א דריטע מענטש זיך צו צוטיילן מיט אים. זאגט ער פארוואס ביי חסידים ווען ענק פארן צום רעבן ווילן ענק נאך איינער זאל קומען. זאגט ער ענק רעבע האט טויזנט חסידים, האט רבי איציקל געזאגט דעמאלטס, עס איז נישט געווען אזוי סאך, האט טויזנט חסידים, ער קען זיך נישט אפגעבן מיט יעדעם אפילו. ער האט נישט קיין צייט יעדעם איינעם צו מדריך זיין, ענק ווילן דאך נעמען פון ענקער רעבין ווי מער ווילן ענק שעפן פון אים, אויב ס'וועלן קומען נאך אסאך חסידים זיך מצרף זיין ווערן חסידים פון די רבי, די רבי ווערן צוריסן עט נישט קענען זיך אפגעבן מיט יעדעם, פארוואס ווילן ענק אז נאך מענטשן זאלן קומען, זאגט ער בעצם ס'אזוי ווי א לאטערי ענק האבן געוואנען א לאטערי ענק האבן א מורא'דיגע רבי, זאגט ער כ'וועל ענק זאגן די תירוץ, זענען געבליבן שטיל. זאגט ער ווייל די חסידים אליינס זענען נישט אינגאנצן זיכער מיט זיך צו מיין רבי איז יא די גרעסטע רבי, ער איז יא א הייליגע איד, ער איז יא גאר א גרויסע רבי, איך ווייס נישט, איך גיי אהין, איך גיי, איך מיין אזוי, אויב אנדערע וועלן קומען, אה, זעסט, אפילו זיי האבן איינגעזען אז אונזער רבי איז גרויס, און ממילא דארף ער האבן אנדערע זאלן אים זאגן אז דאס וואס ער טוט איז ריכטיג, האט זיך רבי איציקל וואורקער אנגערופן, רופט ער זיך אן צו די חסיד, זאגט ער, איך קען דיין רעבן ווען ער געוען יונג, דארפסט נישט מורא האבן, ער איז א צדיק און א קדוש און א הייליגע איד, דארפסט נישט זעהן מיטצושלעפן אנדערע. רבי יעקב גלינסקי האט אויסגעפירט די מעשה זאגט ער, זאגט ער, איך ווייס נישט צו דער חסיד האט מוציא שנאתו געווען אדער נישט, געווען א מחוצף צו רבי איציקל וורקער, זאגט רבי יעקב, אבער היינט לעבט ער שוין זיכער נישט, אבער וואס ער האט ארויסגענומען פון די מעשה איז, א מענטש וואס זוכט כסדר מען זאל אים מחזק זיין, כ'מיין נישט חיזוק אין די אופן פון חיזוק אין עבודת השם, מען זאל אים קלאפן אויפן רוקן, מען זאל אים זאגן יא דו ביסט גוט, מען זאל אים כסדר זאגן דו ביסט א חשוב'ער מענטש און דו ביסט א דערהויבענער מענטש, ער דארף האבן פייגלעך וואס זאלן אים שרייען מלך, דו ביסט א מלך, ער דארף כסדר האבן מענטשן וואס זאלן אים זאגן און מען דארף שרייבן אין די צייטונג און ער אליינס גייט רופן זאגן וואס מען זאל שרייבן אויף אים און ווער, וואס פשט, דו אליין, וואס איז די געדאנק פון דעם? א מענטש זאגט וואס מ'זאל שרייבן און נאכאמאל, מענטשן זענען דאך נישט אינגאנצן צעדרייט, אבער אונז ווייסן ס'איז דא מענטשן וואס טוען עס, זיי זאגן וואס מ'זאל, וואס איז פשט פון דעם? פשט איז, ער ווייסט טאקע אז ס'איז נישט נארמאל, ער ווייסט מענטשן לאכן דערפון, אבער ער דארף עס האבן פאר זיין עקזיסטענץ, אן דעם איז עס גארנישט. און ממילא האט רבי יעקב אויסגעפירט די שמועס וואס אונז רעד מיר, א מענטש וואס ווייסט ווער ער איז, און די זעלבע זאך מיט יעדע זאך, דו ווייסט ביסט א איד, דו ווייסט אז דיין. אידישקייט איז ריכטיג? גיי דערמיט, וואס גייט דיך אן ווער ס'האלט יא אידישקייט ווער ס'האלט נישט אידישקייט? וואס גייט דיך אן ווער ס'יא א חסיד פון די רבי ווער ס'נישט? דו ווייסט דאס איז דיין רבי און דאס איז די ריכטיגע זאך, אונז קען מיר זיין כל העולם כולו בעבר אחד און אברהם אברהם עברי בעבר אחר, אויב איך ווייס אברהם מכיר את בוראו ער האט מכיר געווען זיין באשעפער און געזאגט גייט מיך אן וואס יעדער זאגט, אויב איך ווייס ווער מיין באשעפער איז. רבותי, ס'איז די זעלבע זאך ווען א מענטש איז מכיר זיין אייגענע ערך, ער ווייסט ווער ער איז. ס'איז נישט גאווה, גאווה איז וואס אונז רעד מיר יעצט ווען א מענטש ווייסט נישט ווער ער איז און כסדר דארפן די מענטשן זאגן ווער ער איז. א מענטש וואס ווייסט ווער ער איז דארף נישט. א גאנצן טאג מען זאל קלאטשן פאר אים, און ער ווערט נישט צובראכן ווען איינער קלאטשט נישט, ער ווערט נישט צובראכן קול זה אינני שואב לי ווען איינער האט זיך נישט געבוקט, ער גייט אן מיט א שטארקייט, ער ווייסט ווער ער איז, און ממילא קען ער לעבן. איך וויל ענדיגן, צולייגן. מען פארציילט, פארציילט זיך אויף עטליכע פארציילן אויף די בעל שם פון מיכלשטאט, ווען ער איז געווען א יונגל, זיבן אכט יאר, די גאנצע שטאט האט גערייזשט פון זיין גאונות, אפילו די פרדס פון שטאט האט געהערט אז ס'איז דא א מודיגע קלוגע יונגל ביי דעם און דעם אין שטוב, און די פרדס רופט אראפ זיין טאטע, אמאל כ'האב געהערט אז עס איז א מודיגע קלוגע יונגל, כ'וויל רעדן מיט אים, שיק אים אראפ צו מיר אין פאלאץ. פיין, מ'האט אפגעשמועסט א געוויסע טאג, אבער די פארעט זאגט איך וויל אים טעסטן, זען צו ער טאקע אזוי קלוג, איך וויל ער זאל קומען אליינס, קום נישט מיט מיט אים, זאלסט מיטקומען, זאלסט אים אונטערזאגן, קום אליינס. באשטימטע צייט, דער יונגל, אכט ניין יאר, גייט, קומט אן צום פאלאץ, און ער זעט ווי קיינער שטייט נישט דארט, געווענליך א פאלאץ שטייט מען אינדרויסן, שומרי הפסח, און אינפארמעישן ווי מען גייט, א ריזיגע בנין, קיינער שטייט נישט דארט, ער וואקט אריין אביסל, די טיר, קיינער נישט דא, סא ווי דארף איך יעצט גיין, א גרויסע בנין פון זעקס שטאק, ווי גיי איך טרעפן די פרץ, און ער האט פארשטאנען אז די פרץ האט עס געטון ווייל ער וויל אים טאקע טעסטן, זען ווי קלוג ער איז, דער גט מ הייב אויף די אויגן, געט א קוק אויפן בילדינג, און גלייך, מיט זיכערע טריט, וואקט ער אריין, וואקט ער ארויף די צווייטע שטאק, די ערשטע טיר אויף די רעכטע זייט, קלאפט ער אריין, אדוני הפריץ, האסט מיך גערופן, איך בין דא. טששש, וויאזוי האסטו געוואוסט וואו איך בין? זאגט אים, זייער פשוט, איך בין אנגעקומען, איך האב פארשטאנען אז ס'גייען זיין דא שומרים, קיינער נישט געשטאנען דא, האב איך פארשטאנען אז איינער וויל מיך טעסטן, אויב אזוי מיינט אז איינער קוקט מיך נאך, ס'איז נישט געווען קיין קעמרעס, אויב אזוי מיינט אז איינער שטייט ביי א פענסטער און קוקט, האב איך געזען אלע ווינדאו שעידס זענען געווען אפן, איינס איז געווען אראפגעצויגן, דאס מיינט איינער באהאלט זיך דארט אין בעק און ער קוקט וואס איך טו, ווי איך פארשטאנען דא שטייט די פרדס בין איך אנגעקומען. ס פרדס ארויס פון איז פאלעס פון א קלוג אינגל, אבער די פרדס פרעגט אים לאמיר דיך פרעגן. ביסט א קלוגע יונגל און ביסט א איד. זאגט ער וואס שטייט אין ענקער תורה? ענקער תורה שטייט אחרי הרבים להטות. כ'האב געוואלט דיקא צוקומען צו דעם. זאגט ער מ'דארף גיין נאך רוב. זאגט ער וואס איז דא רוב אויפן וועלט? רוב אידן אדער רוב גוים? זאגט מען רוב זענען גוים. נו דעמאלטס ביסט א איד. אחרי הרבים להטות, מ'דארף נאכגיין נאך רוב. דו זאגסט דאך אליינס מ'דארף נאכגיין נאך רוב. האט די יונגעלע אים געענטפערט דעמאלטס זייער זייער א שטארקע נקודה, זאגט ער אים פרץ טייערער, יעצט ווען איך זעה דיך דא אויפן צווייטן שטאק, ווייס איך זיכער דו ביסט דא, ווען איך זאל אראפגיין אונטן און איינער זאל מיך זאגן, איך האב אויסגעלאזט איין נקודה, די פּרץ האָט אים געפֿרעגט, ווען ער האָט געוווּסט ווער ער איז, זאָגט ער אים, וואָס וואָלסטו געטאָן, אויב דו קומסט אָן אונטן און ס'איז יאָ דאָ שומרים, און איינער זאָגט איך גיי רעכטס, איינער זאָגט איך גיי לינקס, איינער זאָגט איך גיי די צווייטע שטאָק, איינער זאָגט די דריטע, זאָגט ער, וואָלט איך געגאַנגען נאָך רב אחרי רבן. האָט ער אים געפֿרעגט, נו, אויב אַזוי, פֿאַרוואָס גייסטו נישט נאָך נאָך די גויים? האָט דער ייִנגל געענטפֿערט, זאָגט ער, ווען אַ מענטש האָט אַ ספֿק, צי דאָס איז נבֿלה אָדער טרייפֿה, דאַרף מען גיין נאָך רב. ווען ער האָט אַ ספֿק אויף עפּעס, זאגט די תורה אחרי רבים להטות. אבער א זאך וואס איז זיכער און איז שייך צום גיין נאך רוב, זאגט ער יעצט אויב איך זאל אראפגיין אונטן און אפילו צען טויזנט פון דיינע שומרים גייען מיר זאגן אז דו ביסט אויף די פערדע שטאק, גיי איך נישט נאכגיין נאך זיי, איך ווייס דו ביסט אויף די צווייטע שטאק ווייל איך שטיי דאך דא און איך רעד מיט דיר. אויף דעם איז נישט שייך קיין אחרי רבים להטות. זאגט ער ווען איך ווייס נישט עפעס דארף מען גיין נאך רוב, זאגט ער ווען ס'קומט צו אידישקייט איך ווייס אז ס'איז דא א באשעפער אויפן וועלט, איך רעד צו אים, איך זעה אים, און ממילא אויב אזוי גייט מיך נישט אן גארנישט, דארף איך נישט גיין נאך רוב ביי אזא זאך. רבותי די נקודה איז די זעלבע וואס אונז רעד מיר יעצט, ווען א מענטש איז זיכער מיט זיך ער איז נישט מסופק, אויב איז ער מסופק דארף ער האבן די רבים להטות, ער דארף האבן אחרי רבים זאלן אים בייגן יעדן טאג וויאזוי ער איז, זיי שעיפן אים ווער ער איז, ווען א מענטש איז זיכער מיט זיך, ער ווייסט וואס די אמת איז, ער ווייסט וואס איז ריכטיג, ער דארף נישט האבן די אלע מענטשן, און ער קען אנגיין חדשים אן דעם וואס איינער זאל אים געבן פידבעק אדער געבן א גוט ווארט אדער קלאפן אין רוקן, גייט ער אן ווייל ער ווייסט ער טוט ריכטיג און ער ווייסט וואס ר' האט צו טון. און זאל מען קענען אויף דעם ארבעטן, צו אנגעהויבן רעדן קודם וואס נישט, מען זאל נישט דארפן צוקומען צו אנדערע, מען וועט שוין די נעקסטע שמועס און זען ווי אזוי א מענטש זאל זיך יא טרעפן למעשה וואס בין איך טאקע, אבער ווען א מענטש ווייסט וואס ער איז, קודם זאל מען וויסן אז אונז דארף מיר דאס זוכן און אונז דארף מיר וועלן אנקומען צו דעם, דעמאלטס איז ער שטארק און זיכער מיט זיך און ער ווערט נישט נספעל פון גארנישט.